Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq.
Ara Father Robert, kont qiegħda naħseb illum għalhekk ġejt maġi. Jiena u żewġi se nagħlaq 20 sena miżżewġin u xtaqt Norganizza festin żgħir għax lilu biss kelli. Imħabba għamja kellkom naħseb.
Issa qed nifhem minn fejn ġej hemm neħri twil. Vera qiegħda naħseb din l-attività u ġini f'moħħi l-kappillana forsi organizza li xi festin u nerġa' nirrepeti dak il-vaws Għoxrin sena ilu qajm. Jiena jien naħseb illi hija possibbli l-unika ħaġa li għandna li l-kappillan huwa indispost għax qala daqqa ta' qampina. Ma nirranġaw ta' xorta naqdi. Tirraħt li Organizzaw.
Tirraħt li moħħi.
Tal-leħen nafu xi.

Ħa jkolli nħallikom. Eh, raf xi rid ngħidlek, Willy, tkun għaddej mit-triq tagħna, tinsiex tgħaddi naqra d-dar u taqlagħhuli naqra l-aircondition għax għandu bżonn tintifa papali. Għinni biex inċempillek imma la dawn. Skużani, taf kemm inħobb nagħmel dax-xogħol għalejn in-nies. Imma bħalissa naqbeżi fuq xogħol ieħor. Ma jimpurtax, ħu l-ħin tiegħek, tkun għaddej, kemm tħabbatli, x'taħseb? Berikni, Fader. Berika, Fader. Imbierek, imbierek, nisħit għal dik jien. Kif tinnoms? Ġibhom daw. Ġibhom daw. X'affarijiet daw. Ma tlumiex, Fader, għax dik inti ma tifhemx għax ma jekk tkun Dr. Kejk.

Imma jien mortax fit-seta. Le, inti le, imma z-zagris dariva għal il-kont, inti ħlilek. Tajjeb, mela djavola per il-djavolo di. Jer tajjeb mi għawi. Emma, ha, u għaxar euro mill-flus tal-ġabra. Forsi xaħġa ħra ġejt mill-ħamrun. Isma' hi jien għajtli dik bil-flus tal-ġabra, ta, tal-parroċċa daw, ha!
Reliġjuż m'iniex jien, imma naf li meta tagħti, tieħu lura. Ejja, ara, ara, mur, mur, mur, mur kul imbierek kif inhi, mur, mur, mur. Willy! Willy! Ejja raw sal-uffiċċju! X'inhi di? Pizza diavolo. Naf li diavolo jien, ma jien se tisloħ in-nies, eh? Minn fuq dari dil-pizza!
Fade! Ti 10 euro mill-ġabra tan-nies! 10 euros, 15 euro kelli ntieħi 5 euro tifsa x'ġi mill-ħamru! Eh, ma xi patuċċo tajtielu! Te ukoll, ukoll m'għandek kont taf li dawk il-flus huma tal-parroċċa, mhumiex biex konna aħna Biex nagħmlu l-Knisja isbaħ u biex ngħixu biha aħna, għalina. U t-tieni nett.
Żomm naqra, Pater.
Jiena kilt dil-pizza, anzi ħa nikolha, ħa, il-biċċa. Ma rridx pizza.
Waqt li qiegħed xogħol fis-sangristija bħala sangristan. Inti x-xogħol li tagħmel huwa ta' San Gisuga, dak ix-xogħol li tagħmel int. Eh! U inti kif trid toħroġ moħti, eh? Kif trid toħroġ inti trid ssib ġob suret in-nies biex toħroġ moħti? Oħti taf x'inhi hu? Membru parlamentari, nutar, taf titkellem bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-lingwi kollha taf titkellem u int x'int int? Int bamer! U bamer! Dak li int! O b'għamel ta' o o b'għamel xi ħaġa, b'għamel, b' b'għamel, trid issib ġo suret in-nies. Eh, mela m'għandux ikun hawn xi ħadd li hu b'għamel fis-soċjetà. Terġa' inti tiddiskrimina, Father! Però ma jimpurtax. Jekk inti bħala ħija tar-rispett jew x'ħa tiġi, tridni nsib ġobba l-oħtok, inġib ġobba l-oħtok! Għax where there's a willy, there's a way.

Memory loss.
X'għandu?
Basta, jena għad taf xini mill-tijak. Ġifiri għet ibati. Minnu għasta memoria, ma jistax jiftakar l-affarijiet u xeddot. Iva ek, temporanjament, ġifiri mażmin, għad terġa tiġi ħlura. Għadak ħalli fidi, taf kif nġibu ftija u jena.
importanti ħafna li jistrieħ.
U kemm taħseb li jdum biex jerġa' jiġi ftiegħu? Ma tistax tgħid eżatt. Importanti li jirrilassa ħafna. U anki importanti li ma toqgħodx tisfurzawh biex jiftakar.
Thank you, Dott. Ejja minn hemmhekk.

Sur Kappillan, x'inti tagħmel? Jien minix il-Kappillan, jien Vince il-Gidi, ma nafx għalfejn qed libsoni ta' qassis lejli. Għax inti l-Kappillan ta' raħal għalhekk qed nlibsuk ta' qassis. Minix il-Kappillan jekk nar ma nida jien ħaqqa l-borma borma borma borma borma li għandek. Eh, temmen issa li minix il-Kappillan

Dak! Dak mhux il-kappillan għaw! Vince! Vince!
Għaw, għarrajt jew! X'jismek bħalissa inti?

Ħa morara, għax dal-barman għandu jkun xenaq nervu sur Rejzjan! Aħla fejqa tkienet illi l-Wili inaqqas it-trouble flok iżidu, eh? Ma da x'qed itih eżatt, il-kappilla? Dak qabat rasu, insomma, baqgħet tilha fil-qanpiena u tilha fil-memorja u ma jistax jiftakar min hu. Mela mur żommu ta', għax xebgħa tal-qaddisin għandi jekk kemm ħajamel Alla. U wisq probabbli ġiet tagħmillu x-xebgħa tal-qaddisin. Insomma, ċinċin sabiħa.

Ej, ej, intom it-tnejn qed narakom. Tagħmlux dawn l-affarijiet quddiemi. Waraj kedin. Isma', Alla ħares kienet pippi, għax ilkom taqtawili, hi, imxi għandi, għax hemmhekk. Naraw il-prosepju.
Xejn fuq it-television illum. Ara Shark Tank. Shark Tank?
Ejja.
Ta' xarkijiet dajja. Dak mhux xark, dak biljena.
Dak programm li jekk ikollok ideja ta' business, tmur fuq u jekk ikunu jemmnu fik, jagħtuk il-flus biex twettaq il-proġett tiegħek.
Biżerjetà? Kif tapplika?

fejn aħna ħa nkunu qed naqdu lil min m'għandux aptit jew għażżi wisq jew ħabba li issa l-eagle qiegħed imixxaħxaħ jew inkella jkun żmagat ma jiflaħx iġorr ix-xirja u aħna tax-shop in Wili ħa nkunu qegħdin nagħmlulek ix-xirja u tħallas. Għalhekk dal-business huwa business li ħa jqallagħna l-flus x'arklijiet, eh Kristu!

You're miles behind the curve. I think you have an idea that's not original, that's already out there. You don't have any way to say that you're going to execute this. I'm out. Il-valur tal-kumpanija tijak ibbażata fuq ideja li diġa hemm, jien ma nistax ninvesti, dispjaċini. Ejja, kif għristab?
Qabżitlu, kisruħ miskin. Ifhem, u jkissrilhom hi għad, eh, ukoll, ma qagħadx lura. U int qed iddejjaqni dejjem għandu, eh, dejjem għandu qed tkun. Allura b'daqshekk?
Ara, mela xtrajt mobile ġdid, wid. Oh, xtrajt id-dubbajdu, dak mhux personali, dak tax-xogħol da. Ejja, mela inti għandek wieħed tax-xogħol u wieħed eh, tiegħek personali. Issa għamiltu, anke għandu għolqat naslu faċli għal tal-apposta da. Samna rejdu li x'ħadd. Najnej

li sfortunatament tilfu ħajjithom meta marru jixtru. Dan seta' jiġi evitat li kieku ċemplu li shopping willy jiġi jaqdik b'dak kollu li hemm bżonn. Basta mhux sexual ċemplu issa fuq 9803 11

Ismagħni inti l-flus x'barthom? Ma barthomx flus flus imma bagħtuhom lil hawn bl-internet tar-ray of note hawn of youth. Ara, ara. Bil-kard? Bil-kard, bil-kard.
Issa tifhem biċċi. Le, fhimtek issa, ismagħni. Din ma naħsibx li hija nafda. Le?

Kottu ġie surprise. Oh, aħna l-kings ta' surprises. Għalli bidejna. Issa ħalliha li waqt surprise party spiċċajt men Malek. Eh? Kollox irid ikun imma. Għalli bidejna badi ta' għamboru eh? lef. Tal-kafe?
Eh, tajjeb, eh, tajjeb, tamlu tajjeb ta' il-flus.
Ejja pin.
Ħallas. Ejja, mhux hekk. Jiena nħallas u inti tixrob. E, insomma, għalqas ħatini xi ħaġa tal-li qed ngħinek jien. Inti kellha biberija mhux għalhekk qed ngħidlek bib. Ejja, ġor il-kejk ukoll. Ejja, ukoll.
Go hard.

Għandek raġun, misna staqsejna qabel. Ja, mhux se tħallasna. U rajt issa ngħidu mela, grazzi, Shopping Willy. Mhux se tħallasna li.
Ħażira mhux se tħallasna. Ismani, u anka dik ta' tapit, eh. għamlet ix-xita u batet messaġġ ġara jgħidek li ma morx tieħdu. Ixaru kaza, ismani, jekk naqraħ tajt xort għadnub. Ma naħsib naħseb taħħa jien għadnub, imma għastemmene kif spiċċa d-dinja taqdi n-nies u jiswik suf.
Eh? Isma, beħa, u daħal messaċ ieħor. Min qed joffendin issa? Le, le, le. Eh, request di, request. Eh. Tista' tmur tixtri li dawn please importanti, importanti, jiena

Jiġifieri spiċċet l-isptar? L-isptar jekk xejn. U fejn naf jien li l-gluna ma jaqbilx magħha u warjem. Kemm saru antipat kien nies minn ifittxu xara fl-ġina u biex taxxa l-ġina tkun glun frijaw. Ma joċċa li jada xogħol fader, morru noħdu kafe?
Nixtieq niġi nieħu kafè miegħek imma ma nistax għax wegħdt lill-kappillan li li ħammur das-support group il-ġdid tiegħu għal nies li għandhom l-istess kundizzjoni tiegħu.
Ħa niġi miegħek ta, u tajt kafè ma jkollhomx daw b'xejn. Hello. All right, hello.
All right.

Ma, jena il-group reader. Ta' dullina għax jisimkom? Jena Albert.
Jena Vince il-Gidi.
Jena Joseph.
Robert, Father Robert.
Naħseb li nstu nibdow ta' edu li naqra xisimkom.
Albert, Albert.
Jena Vince il-Gidi.
Joseph.
Father Robert.
Nistgħu nibdew da. Għadu li naqra xi żiwwa. Albert.
Jiena Vince il-Gidi. Joseph.
Għadu Robert.
Iva, rġajt ġejt. Imma nafx kif għaddejt mill-airport kulħadd tafżak bik. Ara, mhux ilbis kostum, ħadd ma rafni. Għalhekk kien ħobb niġi hawn mhux. Mela fader, da ma jbelħex bil-kostum li jilbes. U hawnhekk intom meta jkun li sitwazzjoni naqra komplikata niġi hawn x'intkom tafu dak iċ-ċertu. Ej! Ara ma jfettilekx tkellem hekk quddiem. Ħażen kont ħa ngħid fader. Jiġifieri da Wara d-daqqa tal-qalb jiena baqa' hekk. Ekku. Jiena qatt ma rajt każ bħal da u tajt daqqiet f'ħajti jien ta'. Tajt. Tajt, tajt. Tajt, tajt, tajt. Tajt, tajt. Tajt, tajt, tajt, tajt. Tajt, tajt. Ara, jien naħseb li għandna bżonn nerġgħu ngħadduh mill-istess esperjenza. Daqqa oħra ta' ħampina. Tajba.
Immorru għal tas-sitta nilħquha nħassruh bil-qanpiena? U le, mhux hekk qed ngħid, jaħasra! Ara, hu għadda minn trawma sewwa. Issa jien naħseb illi jekk nerġgħu nidduh minn trawma oħra, qabli jiġi f'tiegħu. Qed nifhem. Idduh qata'. Qata'? X'qata'? Minn xiex jibża'? L-Iskof jitwerwer żgomm.
Tiftakar meta kien hemm dak il-każ tal-bankijiet kif twerwer għax kien hemm xi spirti fil-knisja? Dik hi! Mela nerġgħu ntuh qatgħa fil-knisja stess, x'taħsbu? Tajjeb, x'qagħda għandi hawn issa li nħallu f'idejn il-king tal-kostumi? Għandi kostum eżatt, qiegħed.

Iva, daqqa kbira kienet, eh? Anzi ħa ngħidlek ma kienx hemm iċ-ċoqlajta armata wkoll, eh?
Vera kuntenta li erġajt lura magħna kappillan. U jien kuntent li jint qiegħda ħdejja, ha? Daċċurketta lik. Vera, dak min jaf kemm jiswa.